Satyjynyň satuw prosesinde iň köp gabat gelýän bahanalaryň biri bolan gymmat sözüni aradan aýyrmagyň on sany usuly. Maslahat nomer bir, harydyň bahasyny ödemek. Haçanda siz potensial alyjydan gymmat bahanasyny eşdeňizde, arzan harytlary hödürlemäň. Çünki köpüsiniň düşünjesinde klientlere hemişe arzan haryt gerekdir diýip ýalňyş. düşünýärler. Eger-de bular ýaly düşünje dogry bolan bolsa, onda Apple kompaniýasynyň harytlary hiç wagt geçmeýärdi we gymmat restoranlara iýip-içmäge hiç kim girmezdi. Hakykatdan hem kliýentler gymmat bahaly harydy almaga taýyn, bir edesi gelmeýän zat, olar harydyň hakyky bahasyndan artyk töläsi gelenoklar. Şonuň üçin haçanda siz kliýentden gymmat sözüni eşitseňiz-de, derrew bahany peseltjek bolmaň-da, öz harydyňyzyň bahasynyň näme üçin gymmatlygyny esaslandyrjak boluň. Soňra biraz garaşyň we kliýentiň reaksiýasyna seredip görüň. Eger-de bul usul netije bermese, onda başgarak usullary ulanyp görüň. Bu maslahaty ýerine ýetirbilseňiz, söwdaňyzy galdyrmak üçin birinji maslahat ýetik bor. Maslahat nomer iki, satuw prosesinde uniwersal formulasyny ulanmak. Uniwersal formulasynyň iki görnüşi bar. Bular köp halatlarda satuwyň ýokarlandyrylmagyna has hem gowy täsir edýär. Birinji formula MŞE diýip atlandyrylýar, makullamak, şübhelendirmek we esaslandyrmak. Bu formula praktikada nähili işleýär? Meselem, klient size gymmat diýip aýdýar. Ilki siz oňa, Hawa, makullaýan, bahasy çyndanam gymmadrak görünýär diýip aýdyň. Soňra kliýendiň garşylygyny şübhelendiriň, ýöne başga tarapdan seresek, bahasy ýerlikli diýip aýdyň we harydyň bahasy hakykata laýyk gelýändigini esaslandyryň. Bu zatlar praktikada nähili ulanylýar? Mysal üçin, bu brilliantly ýüzügiň bahasy gymmat. Siz oňa şeýle diýiň, Hawa, men sizi makullaýan, bahasy gymmat görünmegi mümkin, ýöne başga tarapdan seresek, onuň bahasy ýerlikli. Mysal üçin, o ýüzügi sizem ulanyp bilersiňiz we mirasam hökmünde goýup bilersiňiz. Ýa-da bu pylysosyň bahasy gaty gymmat. Hawa, makullaýan, bahasy çyndanam arzan däl. Ýöne başga tarapdan seretsek, harydyň bahasy ýerlikli, eger-de siziň we maşgalaňyzyň saglygyny göz öňünde tutsak. Görşüňiz ýaly, bu formula köp garşylyklary ýeňip bilýär. Meniň pikirimçe, ol siziňem harydyňyza gabat geler. Ikinji täsirli uniwersal formulasy, PBI. Pikirlendim, barlap gördüm, ynandym. Bu nähili işleýär? Bu kostýumyň bahasy gymmat. Hawa, menem barlap görmäkäm şolar ýaly pikir edýärdim. Ýöne barlap görensoň, tomus-gyşy bilen geýip bolýanyna, ýygyrt diýilýän zat hiç hili düşmeýänine göz ýetirdim. Ol elnamyňa gaty rahat. Siz ony kän wagtlap ulanyp bilersiňiz entäk. Şonuň üçin bahasy hiline gaty gabat gelýär. Bu iki sany formula boýunça ýöreseňiz, siz kliýendiň gymmat bahanasyny aradan aýyryp bilersiňiz. Maslahat nomer üç, Hakyky we ýalan bahanalaryny tapawutlandyryň. Sebäbi hemişe gymmat bahanasynyň aňyrsynda siziň harydyňyz pesligi ýa-da bahasynyň gymmatlygy sebäp bolup bilmän, eýsem, başga sebäpler bolup bilýändir. Ýagny käwagt kliýentler bu sözleri satyn almajak golubam aýdýarlar. Olar size gymmat diýip aýdýarlar, ýöne bu sözleriň arkasynda, mysal üçin, olar ýakynlaryndan maslahat soramak isleýärler, ýa-da maddy tarapdan ýagdaýynyň ýoklugy bolup biler we şoňa meňzeşler. Siz ýalan bahanalary ýüze çykaryp, aradan aýyrmak üçin birnäçe usullary ulanyp bilýäňiz. Birinjisi, synlamak. Bu usul has tejribeli satyjylar üçin. Ussat satyjy öz içinde kliýentiň özüni alyp barşyna we hereketlerine üns bermek bilen, kliýentiň alyjylyk ukybyny anyklaýar. Gynansak-da, hemme satyjylaryň ussatlyk derejesi ýokary bolup bilmez. Şonuň üçin uşakdaky agzaljak iki sanaak usul has giňden ýaýran we uniwersal hökmünde ulanyp bilner. Ätläp geçmek. Klient gymmat bahanasyny aýdansoň, siz onuň bahanasyny, ýalanmy ýa-da hakykatlygyny, anyklamak üçin goşmaça soraglar beriň. Eger-de biz size bahasynda ýeňillik döretsek, siz biziň harydymyzy satyn alyp bilersiňizmi? Şeýlelikde, siz garşy ýylyň aňyrsynda näme bardygyny bilersiňiz. Anyklamak. Bu usulam ulanmak ýeňil, takmynan, togsan prosent klientleriň gymmat bahanasynyň arkasynda maglumat ýetmezçiligi bolup durýar. Ýagny klient siziň harydyňyzyň bahasyny bazaryň bahasy bilen deňeşdiresi gelýär. Anyklasy gelýär, siziň harydyňyzyň bahasy özüne degýärmi ýa-da degenok. Ikinji wariant býujet. Ýagny kliýendiň ýagdaýy ýok. Şu ýerde şeýle sorag berse hem bolýar. Mysal üçin ol size gymmat diýýär, sizem oňa aýdýaňyz, Hawa men düşünýän, ýöne gymmat haýsy manyda? Býujet hökmündemi ýa-da teklip edilýän haryt gymmat? Eger-de mesele býujet bilen bagly bolsa, onda býujet bilen işleýäňiz. Eger-de kliýentde haryt bilen bagly soraglar bolsa, bärde onuň deňeşdirýän eýýäm düşnükli. Onda näme bilen deňeşdirýäňiz diýip sorag bersegem bolýar. Soňra başgalarda arzan diýilýän garşylygy bilen işlemeli. Maslahat nomer dört, strategik garşylyk bilen işlemek. Gymmat garşylygy iki kategoriýa bölünýär. Birinji kategoriýany biz eýýäm aýdyp berdik. Bu ýerde hakyky garşylyk bardy gürrüň edýär. Haçanda harydyň bahasyny ýokarlandyrmaly bolaňyzda, Ikinji kategoriýa ýalan garşylygy. Haçanda bu garşylygyň arkasynda başga garşylyk bolanda. Bu ýerde siziň maksadyňyz ýalan garşylygyň arkasynda näme bardygyny anyklamak. We üçünji kategoriýa, strategik garşylygy ýa-da söwdalaşmaga çakylyk. Ýagny haçanda klient size gymmat diýip aýdýar, ýöne bahasyny düşür, soňundan men satyn alaryn manysynda diýýär. Şular ýaly strategik garşylyklar bilen nähili işlemeli? Birinji usul aňsatçyk. Siz strategik garşylyk bilen hakyky garşylyk bilen işleýşiňiz ýalyk işlemeli. Ýagny ikinji maslahatdaky iki sany usuly ulanýaňyz. Ýagny MŞE we PBI formalary. Ýagny haçanda klient size gymmat diýip aýdanda, siz oňa aýdýaňyz hawa makullaýan sizi, ýöne başgaça garasak bahasy ýerlikli egerde birnäçe faktlar göz öňüne tutsak. We ondan soň belli bir delilleri getirip berýäňiz. Ol haçanda siz bahasyny hiç hili düşübilmeýän ýagdaýyňyzda. Gymmat garşylygy bilen işlemegiň ýene bir warianty bar. Haçanda size hiç hili bahadan düşme ýagdaýyňyz ýok bolsa, klient bilen özboluşly oýna girmek. Klient size harydyňyz gymmat diýip durka, içindenem bahanyň düşmegini isläp dursa, ol siz bilen oýnaýar. Sizem ol oýny oýnap görüň. Belki bu strategiýa işlemegi mümkin. Klientiňize şeýle diýip aýdaýyň, Iwan Iwanyç, men size iň boljak ýerini aýtdym. Eger-de men ýene düşsem, biziň kompaniýamyz minus işlär. Siz kompaniýamyň ýapylmagyny we meni işsiz galmagyny isläňizoga, şuňa meňzeş bir zat aýtsaňyzam bolýar. Sebäbi klient oýnaýar, siz oýnaýaňyz. Belki şular ýaly sözler bahany saklamagyna sebäp bolar. Emma eger-de sizde bahany düşürmäge mümkinçiligiňiz bar bolsa, onda bu ýagdaýda klassik tehnikasy işe girýär. Mysal üçin, klient size arzanlatdyr diýýär. Soňundan siz oňa jogap berýäňiz, bolýa. Eger-de başlyklar rugsat berse, bu ýagdaýda biz şertnama baglanyşsagam bolýar. Şertnama baglanyşygy tassyklansoň, bu ýerde iň esasy zat, harydy belli bir şert bilen arzanlatmak. Şonuň üçin haçanda siz bahany arzanladygyňyzda, siz elmydama bir zat üçin arzanlatýaňyz. Ýagny kliýentden bir zatlar talap ediň. Mysal üçin çalt görnüşde tölegini geçsin ýa-da goşmaça ýene bir zat satyn alsa sizden, ýagny skidka aňyrsynda bir zat bolmaly. Onda klient siziň arzanlatmaň gadyryny biler we kompaniýaňyzy sylar. Maslahat nomer bäş, Eger-de siziň mümkinçiligiňiz bar bolsa, elmydama üç sany dürli baha hödürläň ýa-da üç sany dürli haryt. Alyjy elmydama deňeşdirenden soň düşünýär. we gaty seýrek gabat gelýär, haçanda alyjy söwda merkezine girip, gerekli zadyny birinji gabat gelen magazyndan alanda. Köplenç alyjy seredişdirýär, deňeşdirýär, aýlanyp görýär. Soňundan aýlanyp gelip ýaňky deňeşdiren harydyny satyn alar. Bärde-de edil şo ýagdaý. Haçanda siz kliýent bilen işleşeňizde, görkeziň oňa, bu harydy näme bilen deňeşdirip bolýanyny. Sizde elmydama üç dürli bahaly haryt bolmaly. Arzan bahaly haryt. Ortaça we has gymmat bahaly haryt. Haçanda klient bilen iş çalşaňyzda, elmydama şular ýaly üç dürli bahaly harytlary hödürläň. We eger-de siz aýdylan usullary söwdaňyzda ulansaňyz, kliendiň gymmat diýýän garşylygy emele gelmeýär. We haçanda mümkinçilik bolanda, deňeşdirip görer ýaly kliende alternatiw wariantyny hödürläň. Maslahat nomer alty, Haçanda siz kliýentleriňizden gymmat garşylygyny eşitseňiz-de, elmydama makullaýan sözler ulanyň. Sebäbi bu gaty inçe temalaryň biri we hemme kliýentlere bu tema barada gürleşmek ýeňil däl. Makullaýan sözlemler bolsa azajyk diskomfort aýyrýar we siz bilen kliýentiň arasynda ynamdar gatnaşygy dikeldýär. Bir makullaýan sözlemi biz eýýäm mysal hökmünde agzap geçdik. Maslahat nomer ikide. Ýönekeý sözlem, mysal üçin, klient size gymmat diýip aýdýar, sizem oňa hawa, ol gymmat görünmegi mümkin ýa-da hawa, bahasy arzan däl. Ýagny makullaýaňyz. Ýöne ýene iki sany peýdaly jümleler bar. Birinjisi şeýleräk, Men size düşünýän, hakykatdanam baha diýilýän zat örän möhüm. Ýagny şular ýaly intonasiýa bilen. Adamlar köplenç şular ýaly jümleleri eşitmegi halaýarlar, Haçanda gürrüň býujet barada gidende, ulanyp görüň ony we ondan soň görersiňiz nähili ol kliýente pozitiw täsir edýär. Men size düşünýän, hakykatdanam baha diýilýän zat örän möhüm zat. Indiki wariantdam gowy täsir edýän wariant, ol haçanda siz kliýente sizden bahasyny sorany üçin minnetdarlygyny bildirmek. Olam bir täsirli makullamagyň görnüşi. Ýagny haçanda size kliýent. Bu gymmat diýip aýdanda, sizem oňa, Şony aýdanyňyza gaty gowy etdiňiz. Hakykatdanam köpüsi şeý diýýär. Häzir men size aýdyp berer we soňundanam harydyň bahasyny esaslandyryp başlaýaňyz. Köp adamlar şular ýalyk täsirli girişi halaýarlar. Şonuň üçin ulanyň şular ýalyk makullaýan jümleleri. Soňunda siziň söwdaňyz ýokary derejede bolar. Maslahat nomer ýedi, Hiç wagt gymmat diýilýän garşy ýyly gabat gelende, ýöne diýilýän sözi ulanmaň. Bu sözden soň diýilýän jümleler öň aýdylan jümleleň hemmesini biderek edýär. Öz diýjek bolýan zadyňyzy aýtmak üçin başga-da ajaýyp sözler kän. Mysal üçin, başga tarapdan, şeýle-de bolsa, onda, kliýentler bilen gürleşeňizde şular ýaly sözler ulanyň. Meniň pikirimçe, siz bu sebäpli üstünlige gowuşarsyňyz. Maslahat nomer sekiz. Eger-de siz gymmat diýilýän garşylykdan gaçjak bolsaňyz, kliýentiňizden puluň ýagdaýyny sorap görüň. Men bilýän, bu inçe temalaryň biri. Käbiri aýdýar kliýentden puluň ýagdaýyny soramaly, käbiri aýdýar soramaly däl. Ýöne meniň pikirimçe bu mesele haryda bagly. Hakyna seredeňde egerde adam, mysal üçin sowgat satyn almaga gelende, elbetde sowgat üçin onda belli bir ýagdaýy bar. Şu ýagdaýda bu soragy bersek bolar. Mysal üçin toý barada gürrüň gidýär ýa-da uly bir çäre barada. Bu ýagdaýdada kliýentden puluň ýagdaýyny sorasaň gowy bolar. Belli bir zady kliýente hödürlemek üçin. Hakyna serediňde bu zatlary özüň barlap görmeli ýagny öz iş söwda ýeriňizde girizip görüň bul usuly we barlap görüň kliendiň pulunyň ýagdaýyny sorasaňňomy ýada soramasaň ýöne egerde siz birden soraýyn diýseňiz kliendiň pul ýagdaýyny bilip goýuň köp uly söwdalarda kliendiň pul ýagdaýy anyklanýar ýöne o sorag berlende kliendiň göwnüne degmejek bolmaly. Elbetde birinji üns bermeli zadymyz medeniýet bilen soramaly. Mysal üçin ol şeýleräk bolar, Takmynan siz näçeräk pul çykarmaga kaýyl? Egerde siz şular ýalak görnüşde sorasaňyz ol erbet däl. Indiki wariant belli bir çäkler. Mysal üçin kliýentden pylança ýagdaýyň barmy diýip soramaly dälde, ýöne çäkleri belläp goýsaňyzam bolýar. Mysal üçin şeýle sorasaňyzam bolýar, Size şu bahadan gymmadrak bolsunmy ýa-da şu bahadan pesräk bolsunmy? Şeýlelikde siz takmynan kliýendiň haryda ýagdaýyny bilersiňiz. Indiki wariant, dürli bahaly harytlary hödürlemek. Bu barada biz geçen maslahatlarda aýdyp geçdik. Mysal üçin üç görnüş harydy görkezseňiz, biri arzan bahaly, ikinjisi ortaça, üçünjisi bolsa has gymmat, premium, bahaly haryt bolsun. Bu ýagdaýda siz eýýäm anyklabilýäňiz kliendiň haýsy haryda ýagdaý barlygyn. Maslahat nomer dokuz, Garşylygy öňüni alyş. Iň gowy şertleşik, haçanda, klient tarapyndan ýekeje-de garşylygy bolmadyk şertleşigi. Siz garşylygy öňüni alyş tehnikasyny ulansaňyz bolýar we harydy hödürleme prezentasiýaňyza dürli ynandyryjy deliller girizseňizem bolýar. Şeýlelikde siz kliendiň öňünde öz harydyňyň bahasyny beýgeldibilýäňiz. Nädip prezentasiýada harydyň bahasyny beýgeldip bolýar? Elbetde, birinjilik bilen siz harydyňyzy ýokary şekilde sypatlandyryp bilýäňiz, mysal üçin, harydyň berkligi ýa-da hili barada aýtsaňyzam bolýar we şoňa meňzeşler. Indiki kliýentiň öňünde harydyň bahasyny beýgeltmegiň elementi, Finansiwi logika diýilýäni. Eger-de haryt degýän bolsa, kliýende bu pul sowma däl-de, maýa goýum diýip görkeziň. Ýagny eger-de ol şu haryda pul çykarsa, gelejekde ol bu zadyň kömegi bilen material ýa-da finansiwi girdeýji gazanar. Elbetde, eger-de ol bu harydy satyn almasa, ol gelejekde bu peýdany gazanmaýar. Indiki ulanyp boljak element, siziň prezentasiýaňyz has ynamly bolar ýaly, harydyň bahasynyň halallygyny delillemek. Ýagny eger-de kliýent bu harydy. siziň kompaniýaňyzda satyn alanda, ol artyk tölemez diýip ynandyrmaly. We iň soňky onunjy maslahat, haçanda siz kliýentiňizden gymmat diýip sözüni eşitseňizde, hiç wagt bu sözleri bolanok hökmünde kabul etmäň. Garşylyk ol diňe bir şübhe. Eger-de siz garşylygy bolanok hökmünde kabul etseňiz, siz kliýentler bilen işleşip bilmeýäňiz. Eger-de siz garşylygy esaslandyrylan şübhe hökmünde kabul etseňiz, Onda şübheler bilen işleşip bolýar. Nädip? Gaty ýeňil, ilki biz o şübhäni anyklaýas, soňra o şübhäni gidirmek üçin birnäçe deliller getirýäs. Hormatly kärdeşler üns bereniňize sag boluň. Siz on sanak meşhur, gymmat diýilýän garşylygy barada maslahatlary diňlediňiz. Siziň satuwyňyzy gowulandyrmaga kömek eder diýip umyt edýän. Hemmäňize hoş sag boluň, söwdaňyzda üstünlik arzuw edýän.